Mba'éichapa ne ko'ẽ Arami ha Caldo che ko'ẽ porã ha nde mbo'ehára che ko'ẽ porã avei, che réra mbo'ehára Abela, ñañembo'éta ñañepyrũ hag̃ua. Túva, Ta'ýra ha Espíritu Santo rérape. Ore Ru yvágape reiméva, toñembojeroviákena nde réra, taoreañuãmba ne mborayhu, tojejapo ne rembipota ko yvy ári yvágape guáicha. Neme'ẽ oréve ko árape ore rembi'urã opa ára reikuapevéva, heja reíkena oréve ore rembiapo vaikue, roheja reiháicha ore rapicha pe hembiapo vaikue ore ndive, aníkena reheja roike rojepy'ara'ã vai haguã. Ta upéicha. Aporandúta, aporandumíta ndéve Carlos, Ndépa reikuaa téra Guaraníme. Aikuaa mbo'ehára Peru oĩ porã. Opera hína Pedro, Peru. Oĩ porãiterei. Ha nde, nde arami reikuaa? Aikuaa mbo'ehára. Nati, oĩ porãiterei. Muy bien, oĩ porã. He'i ñande kuaápe oikũmby mba'e ohendúva oje'i chupe. Comprende lo que escucha. Mba'éichapa nde héra ne angirũ rehayhuvéva. Cómo se llama tu amiga que más quieres. Rei mes, upépe pejéta héra. Ayer. Héra, se llama. Y dice en su nombre. Rei mesépa ne angirũnguéra ndive. Quieres estar con tus amigos. Y la respuesta es, ay mese. Primera persona. Rerrepetita guare. Térã kuéra guaraníme. Ehendu purahéi ha ejapo ko'ã tembiapo. Amoñe'ẽmíta ndéve kua ko purahéi. Vamos a escuchar he'i péicha. Asẽ aguata che irũ rógape aha, upépe ajuhu hetaite che angirũ. Osẽ che rumaiti lolo pe ru nati ha che momaitei. Sapy'ánte og̃uahẽ sartu kaje aguy ro'úma terere ha iguýpe chipa'i pachi opurahéi ombopu mbaraka. Salu ojepopete ha ojeroky rúa. Oĩ porã. Péa oĩ hína ñande aranduka páhina noventa y uno-pe. Ikatu pemoñe'ẽ jey. Mba'érepa oñe'ẽ purahéi rehendu va'ekue embosa'y? He'i peve, De qué habla la canción que escuchaste o la poesía? Pinta. Upéicharõ oñe'ẽ ñandéve téra kuérare, ajépa. Muy bien. Mávarepa oñe'ẽ purahéi rehendu va'ekue Temongora. Ko'ápe ha'ekuéra he'i ñandéve ojerokyhákuri Salu ha Rua. Oĩ porã. Mba'épa ho'u mitãnguéra ehai herakuéra? Ko'ápe ho'u chipa. Ho'u terere. Che come no che toman, escribí su nombre. Ho'u es come. Chipa. Ho'u, toma, terere. Oĩ porã. Emm. Mba'épa he'ise emoñe'ẽ ha embojoaju? Qué significa? Lee y uní con flecha. Emm. Ohendu. Ko'ápe ohendu, ohendu purahéi. Ojepopete. Aplaude. Oguata. Oĩ porã. Jahatama ko'ápe. Kambia porã. Eh, oh, ehechaukáne irũnguérape ko'ã mba'e. Mostrarle a tu compañero estas acciones. Ko'ápe acabamos de hacer una vamos a modificar che sýpe o nde sýpe ko'ã mba'e. Nde rogayguápe a tu familia che ajeroky, yo bailo. Che ajepopete, aplaudo, yo aplaudo. Che asapukái, yo grito. Che aguata, yo camino. Che apurahéi, yo canto. Moĩri, Péva upéicharõ pejapóta. Oĩporã. Upéi he'i ñandéve ñañe'ẽ porãke, he'i jey, ñahendúma ko'ág̃a, ko'ág̃a ñañe'ẽta. Ñañe'ẽ porãke, he'i jey kũjererã ha opurahéi. Oĩporã. Emoñe'ẽ mbegue katumi kũjererã he'íva Rosita ha Raulito, upéi emoñe'ẽ tyryrýpe. Lee despacio la trabalengua que dice Rosita y Raulito luego lee fluidamente, syryrýpe fluidamente. Vamos a ver, vamos a probar. Che irũ natĩ che ru g̃uaitĩ, che momaitei tanĩ ha rosapukái. Po'i vy'ápema roĩ. Oĩporã. Upéi peẽ pe jeta, jérasa. Ñomongeta pe pukápe vy'ápema roĩ pe ru ojepopete pete popo, popópema roĩ. Muy bien. Entonces, vamos a decir pe jéta pe ápe, Kũjererã. Eh, eguenohẽne akãgui peteĩ kũjererã mbykymi ha ehai, emoha'ãnga ijykére. Eh, Entonce pépe pejapóta dice saca de tu mente o busca una trabalengua cortita y escribí acá. Emoha'ãnga ijykére. Vas a dibujar acá al lado. Oĩ porã. Upéi mbohapy he'i nde ehendu purahéi térã kuéra guaraníme ha epurahéi ne irũ nguéra ndive. Este podemos modificar también escuchar la canción amondóta ndéve te lo voy a enviar eh nde rogayguápe epurahéi térã kuéra guaraníme oĩ porã. Bueno. Rejapóta kóa ko tembiapo ha eh emoñe'ẽta ko kujererã re